Għax inkella ma jkunx jista' jgħodd xejn fil-bank accounts tal-pappalil. Imma kif jirnexxilek taħdem is-somom hekk? Għax tajjeb.
Naħseb l-unika ħaġa li taf tagħmel f'ħajtek hux f'hekk. Marija naf ħafna aktar affarijiet. Incredible Patrick, imma sbieħ għan Einstein! As if Einstein jgħodd is-somom biss kien jaf jagħmel. Tafu li jgħidu Einstein kien dejjem jitfixkel il-kont tal-grocer, veru ta, kien dejjem iġibu ħażin. Try another one, Pat! Yes, try another one, Pat! Yes, ippruvaw, u taraw, issa rrid waħda aktar diffiċli, ara, rridha minus, multiplication, division, kollha rridha f'somma waħda din. Meta kont żgħir, Patrick qalli sta jkun dejjem, ma bdajtx ikkalkilator.
I bet you li s-samlenti kien ma taħdimiex, Pat. Ippruvani u tara!
Tix tagħmel imħatra?
Jien u int.
Tony, serraħ rasek li ma jaħdimiex. Tajjeb, min jitlef minn għallim ħatra jrid joħroġ lil kulħadd għall-ikel. Le, le, sa. I bet you Tony is going to chicken house. Tony, don't you dare ma taċċettax. Imma di veru antipatika ta' li kull darba li nintaqaw nibdow nitkellmu bl-Ingliż dari, insomma, Ingliż. Ingliż u Malti nfarra, kej. Tony, you're changing the subject, cause you're chickening out. Naċċetta.
Tajjeb.
Vittoria, jekk innexxilu ġib is-somma tajba, Int trid tħallas nofs l-ispejjeż. Ma nistax Tom, diġà nfaqt kollox dax-xahar, m'għandix nagħti lil papà, lizzija Martes, lin nannu. Insomma, tan-nannu nista' ninsihom. Imma jien ma nistax inħallas bħal Patrick. Ara, serraħ rasek, tant se nagħmel diffiċli somma li anke l-calculator ħadet tfixkel. Żgur. Żgur, right, here we go. Mela naċċetta.
Yes, mela tuni se joħroġ il kulħadd tal-ikel. Right, here it goes, Pat.

Unbelievable!
Kollu so, kolli noħodkom għall-ikel. Għamiltili, Victor. Għawx bizzejt illuminata ta' jeb? No, it's not fair, that's not what we decided on.
Il-maħat trim ta' ta' Tony.
Le, ġitni idea.
Għajdinna Ton. Le, le, le, le, mandi għalfejn għajt xej l-ħat. Fej se morru? No problem. Yes, man! Mm. Tony?
M'inti togħġobni xejn.

Pa. A. Se narmi kollox. Ara ma jfettillekx, smajt? U pa, ħaġa oħra. Irrid inbajjat. Issa naraw.
Issa naraw xejn, għandna bżonn induru dawra ma' did-dar. Minti taf kemm joħdulek tal-li bajdulek illum għajt. U iva issa nsibu xi ħadd. Joħdulek siegħa b'siegħa, iktar minn siegħa b'siegħa tal-paga tal-Prim Ministru. Ma jimpurtanix imma irrid inbajjad. Issa ara nsaqsi 'l Marija tini xi pariri fuq xi kulur sabiħ u mbagħad insibu xi ħadd li għadu jibda u nirranġaw prezz. Se nara mmiċċ idejja jien u nagħmel jien hux. U mela inti tiflaħ pa. Isma' ħej, inti kemm qiegħda tarmini lili għid? U jekk m'int tista' tħaffef, veru sa narmik bl-imbarazz tiegħek b'kollox! Iva sinjorina Sammut. Armi, armi, armi! Armi, armi, armi.
Issa tippretendinix li se naqbiż għalik. U iva, Patrick x'għandu aħjar minni. Għamilt bħalu jien, batti firmajt il-kontu batti d-dar ħajħalsu l-papa. Għara. Imma l-papa tagħna mhux il-papa ta' Patrick. Mm, għax f'iru.
U issa naraw. Iva kemm sejdu jieħu t-tellum. Tom, minti ġed tibża. Tajt mhux se jtini ġeba ha. X'x, ma taħwax xejn.
X'intom kwieti x'qed tagħmlu? Il-kwiet tagħkom ibeżżani. Meta kont użar kont naħseb illi tkunu morda. Illum nibża' li l-kwiet tagħkom ifisser inkwiet għalija.
Jiena qiegħda kwiet għax qed naqra dal-ktieb u. U jien qed naħli ħin hekk ma nagħmel xejn. U jiena qiegħda naħseb, Papa. L-ewwel irid ikollok moħħ biex taħseb, oħti żgħira. Mm, antipatiku.
Papa, għandek il-pasta fuq il-mejda? Oj, oj, oj, oj, oj, għara xawa hawnhekk. Rajtuħ dal-avviż. Avviż ta' Marco Spiteri Talia Ferro. Għawara ah, Marija. Ma rajtx gazzettillu mi. Rajtu delakom. Mela x'hemm? Avviż ta' Mister Spiteri Taliaferro fejn jgħid li hu mhuwiex responsabbli għall-kontijiet li jiffirma ibnu Patrick. Ih, x'għamlu każ. Is-Sur Marco Spiteri Taliaferro għamillu hekk lil Patrick? Mhux sew, eh? U żgur li mhux sewwa. Lanqas għall-familja hux. Juri li hemm ċertu diżgwid bejn il-missier u l-iben. Le le, mhux sew. Qed taraw kemm naqblu jiena u l-papà ħuti? Hawn xi ħadd minnkom interessat li jmur jagħmel kors fil-the mind consciousness when Isma' di kif tiġi bil-Malti? Ej Tony, int għalik, inti l-espert tal-lingwa Maltija. Mela, mela,
tiġi l-qawmien tal Il-qawmien tal-moħħ meta tkun rieqed. Hekk jiġi.
Għax kont. Kont għalija dan. Domacello Restaurant, Segretarju tal-Ministru jħobb imur jiekol hemm, tgħix kemm tiekol tajjeb jgħid, sikwit ikollhom iċemplu l-uffiċċju biex jitħallsu. Isma' tgħidha kif ġiet dar, is-soltu l-uffiċċju jmorru dal-kontijiet. U ffirmat ukoll. Naħseb din, din, din xi ċajta ta' Marco Taliaferro naqta' rasi. Ma naħsibx, Pa. Għalhekk mhix ċajta x'inhi? Inti firmatu bl-indirizz tiegħi wkoll. Jo, għalli jista' jkun mhix il-firma tiegħek din hux, eh? Tajba wkoll di Tom. Jekk minn għalik se tibda tagħmel bħal Patrick jarralek taf. Jiena ma nagħmilx bħal Marko nġib avviż fil-gazzetta biex ngħid li ma nagħmilx tajjeb għad-dejn tat-tifel tiegħi. Jiena bil-maqlub inġegħlek tħallsu int. U jaqbillek tibda minn issa. Għandek kont ta' 62 lira. Hu ħsieb li tibda tħallsu. Tfal, m'għandix ċenteżmu. Dejn biss għandi. Imma la tlift l-imħatra ma' Patrick. Ma stajtx nidher taċċajt imbagħad quddiem Stephanie u Suzanne li ma nistax inħallas kont u mbagħad li missieri ma jistax iħallas kont. Fuq kollox inti X'għandek inqas mill-papà ta' Patrick? Le, jien għandi. Għandi kollox inqas minnu. Il-flus, in-negozju, id-djar, għandi kollox. U għandi inqas minnu wkoll il-paċenzja għal dawn iċ-ċerti ħmerijiet banali u argumenti ta' tfal. U ħa ngħidlek, Tom, ara ma jfittilekx terġa' tagħmilha darba oħra taf. Ara x'ħa tagħmel u dal-kont ħsieb ħallsu int u nagħtik tliet ijiem żmien biex tħallsu. U isma' ħej, intom intom kif fittlilkom tħalluh jagħmel stupitajt dil kwalità eh? U għaliex qed ngħidlek ton. Ara ma jfittilek terġa' tagħmilha din taf. Taf li dan huwa każ ta' firma ta' frodi? U nkun jien stess li nirrapportak li qed tifroda lil missierek u lir-resturanti. Għandek tliet ijiem biex tħallas dan il-kont ta' 62 lira. L-allowance li ntik jien, barra l-istipendju, jistgħu jpattu għal dan. F'idejk, Ton. U d-daħsek minn fejn se ġġib il-flus? M'għandix ċenteżmu, Pa. Uħud il-bniet għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Tħares lejja. Ton, taf, jiena nagħmel fuq kollox fuq l-ikel Ċiniż li fuq kollox tiklu int. U ejja, Pa, ħallasli dan il-kont u promess ma nerġax nagħmilha. Le, le, le.
Il-kont huwa tiegħek u hu ħsieb tħallsu int. Għandek tlett ijiem żmien. Ministra.
Marija, għandi bżon parir minn għandek. Għax id-deċidejt li ħanbajt il-kamra ta' barra ta' dar ta' nannu u rridek tissuġġeri li kulur sabiħ. U jena d-deċidejt li biex nifranka ftit mill-ispejjeż imbajjat jien. Isma' inti tatini daqqa titux. Iva, u jiena ddeċidejt li jekk se nagħti s-servizzi tiegħi se nkun professjonali u nitħallas. Kif titħallas minn tal-familja? Iva, nagħna x'għadek ma tafx kemm għandi dejn. Eh, għandek id-dejn.
Mela ħalli nfakrek illi xarejn ilu sliftek seba' liri biex mortara dak il-film ta' Gina Davis. Eh, xi xahar ilu sliftek 10 liri oħra biex mort ma' sħabek tat-teatru u ġimgħa l-oħra sliftek 5 liri oħra biex mort iħu pizza ma nafx ma' minat. Kollox daw iġibu 22 lira. Naħseb għajjimt uragan kontra tiegħi stess.
Aveva. Allura, mux setajni nan? Le, ta' ma kienx imissak tmur don fuq 62 li rafikla, mbatal fejda kollu. Biex tagħmilha tal-fanfarun quddiem Suzanne u quddiem Stephanie. Le, Tom, taf. U fejn bsart li Patrick kien xi ħadima tajba, insomma. Na. Ah. Id-dejn li għandi lejk, żgur li taħallsu, nista' ninsih. Sa naraw. Veru nan.
Grazzi nan. Grazzi. Eh, nan. Ah. Tista' self li xi ħaġa. Esmint kemm għandek u ċek tostajt. Il-flus li sliftek u li tajtek, tajthomlok u slifthomlok minn qalbi, int taf. Imma meta ġejt biex nitolbok tagħtini daqqa t'id hawn hekka, ridt titħallas. Irrid nagħtik lezzjoni, taf. Le, il-flus li sliftek irridhom kollha lura. Ma stennejthiex mingħandek, nan. Familja ħaġa oħra. Issa hekk għedt u hekk isir. Kollu tort ta' Patrick u Victoria, ma kinitx imħatra.
U ħaffef, taf, mhux billi ġejt mingħalik tgħinni b'xejn. Ħaffef, mhux qed toħu kollox bil-lajma. Hemm sa tagħmel. Se nieħu biċċa ħobs u xabbad niġuh. Xi ġifieri tieħu biċċa ħobs, mela aħna hawnhekk impjegati tal-gvern nifqu fih ta' xal break tan-nofsija, aħna hawnhekk m'għandniex break, aħna hawnhekk skjavi ta' Zija Martez. Ejja jħan komplu. Na. Ah.
Jien jaf kemm għandek memorja u ġew, eh? Ħallek mill-memorju ejja ħan komplu forsi l-lestu. Tixini?
Diska Oliver? Iva, minn jafati xtajba, ħila. Ara, Di. Di xini? Dik. Eh.
Għandek un dik ħaxixa medicinali. Missiri kien jaħlef bihom dak, ejwa veru. Għalli nara ħanxom ma daċi.
Dik attak tal-azma tqabdek ma mela tfiqek. Umdita. U di, di xini? Dik, imbarazz. Tieli.
Honda, Ara kif ilhuma ż-żgħażagħ illum jiġbru l-imbarazz x'moħħ. Mhux għalhekk jiġu warajja nisa? Għax għandi moħħ oriġinali ngħid! Iva tant għandek moħħ oriġinali li spiċċajt biex intlejt lil jadejn. Aw, lesti?
Aha, ġieli mgħallem issa tajt il-frosta fejn ħalliha dan, ha? Tajjeb, tajjeb. Min jaf, min jaf kif. Min jaf kieku xiex, għażiża tiegħi, ha? Għid, si.
U le.
Le xiex imma, ha?

U mhux kulur tridu fuq kollox. Eh? Ara issa issa nerġa' nħu parir minn Ant Marija.
Issa ħjar. Aktar se naqdu nan. Imma mhux argument, Victoria. Jekk tittix li tartu fuq ixtrih, imma mill-allowance tiegħek mhux toqgħod titlob il-flus lili. Daqsxejn ta' vażet daqshekk disaliri miskom tistħu. Imma papa mhux kulħadd sew pjaċir bih. Kollox sew mela mur itlob lil kulħadd xi ħaġa tal-flus. Waqgħet id-disaliri hekk, tajjeb? Ara, mela ġejt, hawn, int in-nannu ħallejtu waħdu? Ton, lira u nofs u ndewqek it-tartuf. Għax it-Tia Martez bidlet l-idea u peress li kelli x'nagħmel tlaqt u. Ton, għaqta kemm hu tajjeb. Speċjalità ssibu l-Italja biss, imma naqra għoli, tgħinni ngħaqqad disa' liri, Ton? Victoria, bħalissa m'għandix flus, dejn biss għandi, ara. Diġà għaddew 24 siegħa u għadek m'għamilt xejn għall-kont ta' dak ir-restaurant. Hemm x'għandek, Ton? Tajli n-nannu.

Sara, Dan is-sakku stajtuh? Le, dik hi l-għadd in-nannu, milli jidher ta' lil Toni. Ah? Ja, lili vera ma togħġobnix. Ja, lili togħġobni. Verament għandha bżonn tindifha, imma tajba. Trid ninċep in-nannu ngħidlu li hemm. Eh, le, le, aħjar le, għax ittelfu u t-tija Marta tila ħafna tistenna biex jilestulha x-xogħol. Din kienet id-dar ta' Lino? Ma nafx, Toni jaf. Dawn! Lil Peter qed togħġbu l-pittura ta' kien nannu. U le, insomma, xejn speċjali ta'. Ej Tony, all right? Togħġbok Pete?
U le, xejn speċjali. Iżda biss jekk hemm. Trid tixtiha?
Ftakar li dik tajlek in-nannu. Missa tiegħi.
Imma dik rigal, u rigal dejjem jibqa' rigal, fimt? Imma jiena propjament mhux għalija rridha l-oħti Gracie. Dik jekk intiha l-għala, timla kullum kien kwadri, tgħidx kemm tħobbhom. Ħa nara x'tagħmlu.
Inti ħu dal-pittura u riedha lil Grace, mbagħad naraw. Anzi nirringrazzjak.
Noħodha nuriela, mbagħad naraw. Xi kemm trid tagħha. U mbagħad naraw inti l-ewwel uriela. Peter, tidni nġiblek karta biex iddawara fiha? Jiena tilha l fuq. Għadtilkom ma naqbilx. U le m'hemmx għalfejn. Noħodha hekk ara. Nirringrazzjakom, se nċempilu jiena lina. Narakom aktar tard. Ciao. Ciao Peter.
Tajjeb, jekk innexxi li nbih il-pittura, inkun nista' nħallas id-dejn kollha l-għandi. U li li tista' tgħinni biex nixtri tartufu. Kif jgħidlek in-nanna u int xidja.
Jista' jkun li din hija pittura ta' Ġanni? Ġanni x'kien kun jomu? Ġanni kun jomu kien, da propjament kien Taljan ex hawn Malta s-seklu l-ieħor, ma ħafna xogħlijiet sbieħ ta' eh, Girolamo Ġanni minn għalija, Girolamo Ġanni. Eh. Għax kombinazzjoni.
Pittura ta' Ġanni inbiegħet daqs sena ilu l-Ingilterra, 8,000 lira sterlina. Mela skont il-kalkoli tiegħi, u se ntenni skont il-kambju kif inhu sejr illum, ftit iżjed minn 4,000 lira hmm. Maltin. Tajba din, 4,000 lira Maltin. Hmm. Hmm?
Imma għalina dak iż-żmien kienu jagħmlu tnej jew tlieta jxibħu ta' u di probabbilment hija kopja. Rina ċerti li din hija ġenwina. Ma naħsibx taf. Tajba hi, Marco, illi anqas ta' sammut ma ndunaw biha, u lanqas Marija li suppost tifhem ħafna, mhux vera? U ngħid li tifhem Marija kieku kienet tinduna li dina mhijiex ġenwina jew le. U Marija miskina għax ċans tmur id-dar ma għandha daqskemm għandha x'tagħmel. Jien ngħidlek illi din hija ġenwina. Ifliha sewwa Marco. Ara, iż-żebgħa qed tinkiser. Ara, ara, ara din. Le, le, dik ma tiswiex, qed ngħidlek ma tiswiex. Tgħid. Naċċertak, naċċertak.
Ma insomma jiena se nixtriha ta' mbagħad naraw.
U Lino? Lino xi jgħid jekk isir jaf għid? U xi jsir jaf Lino? Li xtrajta minn Antoni.
Jiena insomma Il-Tony noffrilu mitt lira. Qed ngħidlek, għal xejn sa qed tarmihom. Għax Ġanni kien jaħdem kompletament stil ieħor, stil totalment differenti anke l-kuluri tinduna. Insomma, inti taf imbagħad. Ara Margoli, immedjatament li nsejjer nixtriha. U mbagħad wara nbigħuha. Erbat elef lira. U kemm kont se tieħ int ma? Mitt lira? Ara tieħ għaxar liri. Ara, isma' minni.
Ħalli ma daħħal. Ma nifhimx fil-pittura. Fil-fatt għalhekk ġejt għandek għal Pariġ. Għalhekk, għad tieħ għaxar liri. Għax inkella daħlilhom fliles f'moħħhom kemm il-Tony u kemm il-Lino. Wara kollox int ma' Tony trid tirranġa mhux hekk. Jekk insibu l-bejgħ, irridu naqsmu nofs bin-nofs.
Le, le, mhux għax għoġbuha. Imma għalili għax tajt għoġbitni. Biss biss jekk inbidilha l-gorniċ, nara li toqgħod tajba ħafna fil-kamra tiegħi. Intant, kemm se nofrilek? Għax għalili? Ehm, le, għax għalili kieku għamli ta' Marija kien ġib aktar ukoll.
Insomma, jina ma nifimx fil-pittura. San zidek ħames liri. Ta' xiex ħazid ħames liri, Peter? Mela oġbita l-pittura l-Otto Grace? Le, iktar oġbit lili biex namela fil-kamra tijaj. Iwa, zid li xaħġa. 25 lira. Le, le, Peter, jew 500 lira, inkella ma naċċettawx. Pa, jgħamma tidnix imbiħħa l-pittura. Għandi ħafna dejn ma ta' restorant ma nanna ma kulħadd fi klim ieħor. U papà, nkun nistgħu nixtru tartufu. Trix inċemplu lil nannu issa stess u ngħidulu, eh? Le, le, le, in-nannu m'għandu xejn saqsam, dik tiegħi xtrajta. Le, Peter,
jew 500 lira issa, inkella it-talba li jmiss tkun ta' 1000 lira. U mela aħna hawnhekk qegħdin irkant. Ehm, hawnhekk naqbel mal-papà. Le, le, ma jistax ikun. Eh, l-ewwel nett irrid nara jekk din ix Innaf. Jew issa jew xej, Peter. Kemm tkun pass?
Ħamsin lira tajjeb? Eh, Lewis, u fuq kollox ma fija xej speċjali. Bis kienet toqgħod tajba ħafna fil-kamra tiegħi. Le, ma jistax ikun għadha. Inta se nħallikom. Sallu li għannannu u nerġa' narakom. Ciao. Ciao Peter.
Pa, tellif li ċans li nbiħ il-pittura u tellif li ċans li nħallas daqxej mid-dejn L-int stess tridni nħallas, issa se nagħmel? U lili papà telifni t-tartufo. Imma x'fittillek titolbu 500 lira, mela ma tarax, mela dik tiswihom 500 lira. Dan skulli ma tiswihomx, ma nafx li ma tiswix. Imma tinsiex illi jiena ma nixtieqhomx tbiegħu għax dik hija rigal minn għand in-nannu. U rigal mogħti mill-qalb ma għandux prezz, qed tifhem? Huwa aqwa minn kollox. Pa, Mela ħallas il-kont tar-ristorant int u tkun int l-aktar għażiż minn kollox, pa. Dak prinċipju, Tony. Le.
Ħares li għasew. Bħal din trid tkun. Tara, ħares li għasew tinsiex.

bħala commission, onfoqhom kif trid, biex inti tidher floki li xtrajta int, mhux jien, fimt? Ok, tajjeb, issa fejn il-mit lira, ded?
Il-flus li intik kull ġimgħa fejn huma? Eh?
Spiċċaw li. Spiċċaw le.
Allora jena nibatek, eh, eh, eh, intik salarju biex toqgħod fuq il-flus hekk, darba jom biex imbagħad ma tafdanix mit-lira lili. Hmm. Eh? Aw, ha.
Thank you, Dad. Issa tinsix, baqlek it-tini 200 lira oħra. Le, 200 lira infiq mill-għant il-ħwielet li ngħidlek jien. Mhux flus, ma nafdakx. Ok, kollox sew, bas kemm nafda lilek. Ċaw, nxeni bu nara lil Marija. Ħallik mill-artisti ta' tittexxi tifla ta' erba' smijiet, mhux sammutijiet. Ċaw, bless dad. Bless you, mur, mur, mur, ruħi, mur.

Le le mhux Malta, Londra, Sobbies. Irranġajt kollox, solvejtlek kollox, Tony, x'ikkonvinċejt il-Papa biex joffrilek iżjed għax dak il-qammil ta' Peter ma ridx joffri aktar minn 25 lira.
Iva, so, s-sin ikkonvinċejt il-Papa biex joffrilek iżjed għax se joffrilek mi, le, design. Sinti bis-saħħa tiegħek tkun tista' tħallas il-kont tal-ikla. Minn sada dan il-pjaċir, għandi bżonn pjaċir ieħor jien. Nixtieq illi jien Int u Marija noħorġu għall-ikel. U jiena le, Patrick dear. U Eva, inti ejja wkoll, Victorie, ma f'xi ħin. Intom it-tnejn għosfru, għax irrid noqgħod waħdi ma' Marija, għandi ħafna x'ngħidilha. Ara li dik oħti, taf? U ejja, Tom, ma nafx li hi oħtok, inti taf kemm inhi biex noħroġ magħha, taf li niffansja. Inti bis-saħħa tal-pittura tkun ħallast id-dejn, u jien inkun nista' noħroġ waħda m'oħtok, tajjeb? Kieku jiena naċċetta mill-ewwel, Tom. Imma ara li tieħu ħsiebha lil oħti. Wejja, ma tafx nista' nieħu ħsiebha, li kieku taċċetta jien f'kollox nikkuntenta. Bil-flus tal-papà?
Wejja, Tom, ftehimna? Ftehimna. Disgħin lira.
Proset, Tony Sammut, proset tassew, l-ewwel deal tiegħi. U jekk int tagħmel deal,

Aha. Taf tpinġi bħali? Le, Patrick, ma nikkupjax bħalik, jiena npinġi li joġob lili. Fidejk, Tom.
Ehm, Marja, nħorġu nieklu? Eħe, very good idea. Eh, tlaqna jien int u Patrick li qajta, uħa. U jiena Tom. Illa miex uġi ta' rasandi f'daqqa waħda. Taf li l-mamma tiġrila meta l-papa jidila biex jitħlu jistiħu l-ħat wara nofsinhar. Ġeħ ta' ras musa jgħaddili għal xi jumej issa. Jiena m'għandix ġeħ ta' ras Patrick niġi jien. Inti ma tmurx mal-kbar, all right? Marija, se jgħaddilek li ġieħ tara, su vera. Tony, meta niddeċiedi li mmur noħroġ niekol ma' xi ħadd, niddeċiedi jien u mhux inkun parti ma' ta' xi deal tiegħek u ta' Patrick.
Kif jinduna Tom? U għax aħna n-nisa Patrick naraw 'il bogħod u ara tlaqna issa. Din veru xidja!
Spiċċajt jien. Isma, stajt għajt ftit ieħor taf mhux qbad oħra btint. Aha, nan.
Daw tiegħek. Le le, ma rix flus ġatlek. Ma konniex ftemna.
Ma ftemna xejn, ma rix flus, żomma murhom fuq għamel biha li trid. Wara kollox il-pittura x'għamil biha? Żammejta f'kamartek? Nan, jiena rridek toħodhom dawn il-ħames liri, għax bil-pittura tiegħek qalajtni 85 lira! Kif?
Qlajt 85 lira? Bil-pittura ta' Ġanni, eh!
Trid tgħidli li inti bigħt il-pittura ta' Ġanni u lil min bigħtha? Lil Patrick hu!
U hekk ħallast id-dejn kollha li għandi. U hawn, ha! Hawnhekk hawn it-22 oħra li kelli ntik. Issa kollox ħallast. Kif? Bigħtha lil Patrick dik? Bigħtilu 90 lira? X'ħaseb da? Li se jġib il-belli liri tagħha jew? Veru li l-flus jgħammuk taf biex ma jintebaħx illi dik hija kopja li għamiltha jien xi erbgħin sena ilu. Imma firma ta' Ġanni. Bil-firma ta' Ġanni, il-kopja li għamiltha minn fuqha kien hemm il-firma ta' Ġanni u jien ikkupjajtha wkoll, hux? U allura b'daqshekk?
Le mhux b'daqshekk taf. Issa Patrick għal bżonn jaħseb illi inti ppruvajt tisirqu u dak imur jgħid lil missieru ajma Marco sejjer ma jfittxix biex jara jekk hux oriġinali jew le. Jekk m'għandux jaħseb ukoll li kont jien wara din l-istorja. Irranġajt nitaf tagħmilli kull waħda int, minn dawk il-kbar. Ara ħa nċempillu issa stess. Il-bieb, mur ara min ġie. U ngħidlu biex iġib il-pittura u dduh il-flus lura tagħha. Isni ma naf b'xejn. Ejja, da mhux se jwieġeb. Aw Peter nan!
Eh, ħabat tajjeb mela ara, issa noħu parir minn għandu. Marti fiċċek id-dar Lino. Imma ovvjament naħseb li l-estate bit tibit. Iva, għamil tajjeb li ġej, Pita, xirrid nieħu parir minn għandek. Eh, ġrat li waħda tinkiteb. Tajdix, waqt minn fuq s-sellu.
Kiku waqt minn fuq s-sellu laqas jimporta ja ħasra. Isma jek xi darba tisma' lil Marko jgħid xi ħaġa fuq, ipprova spjegalu taf. Mela ġara li kemm inti kortat. Dan ara, taraħ, dan idaħħalni f'kull. Tajtu pittura u marbiħħa lil Patrick. Patrick ġiex ti pittura? Jew ixtaw naf xi. U kemm taf? Disaj lira mhux tajjeb.
Mela għalhekk li li qalli. X'qalli?
Jiena ħasra qed ninkwieta taf għaliex għax issa Tony ġi jidher qisu illi seraqlu disaj lira. U dik il-pittura ma tiswa xi għax dik kopja għamilta jien. X'inhu? Dik int għamilta? Mela kopja dik.
Tajba li wkoll.
Ġifri int qed taċċertani illi dik għamilta inti. Ija, għax qed tiskatta. Tajba. Mela allura lili, Marco, ipprova jilgħabni. Kif? L-importanti hemm fil-lulina.
Esmin, x'għandek x'taqsam fil-biċċa? Sfortunatament għandi ħafna. U inti bla ma taf ukoll tħalt fiha l-istorja. Jien ukoll. Se nċempel.
Ismara ma ddaħħalniex f'xi inkwiet taf.
Imma kemm inti raġel tajjeb li Marco, Peter, għandi bżon inkellmek. Urġent. Ara memx argumenti, għat inċempillek mid-dar tal-Lino. Ħanajdu, Lino realizza li jrid jixtri il-ġanni minn għandek. Għax dik minn suppost li xtajt għandi. Qed tifhimni. Sew, ġej issa. Kollox sew.
Isma' fik nista' nkun naf sa tagħmel. Jiena naf.
Imma inti ma tax ta' kulħadd. Mela ħanajdlek li jnu. Int pretendi li ma taf b'xejn. Fil-fatt ħanajdilkom. L-istorja bdiet hawn. Meta jiena ġejt hawnhekk biex Taf għaliex qed tagħmlu hekk, qed tinkwitawni taf. Dana Patrick xtra il-pittura, issa tsabtu him jekk jiddeċidix jirritorna jiex jew le. Isma' fuq dak il-flat li kelli baħar iċ-ċaqqa, għadek interessat ixtri. Dak li darba kont se nixtri minn għandek, tista' żommu għażis Marko. Ejja, jaħasrax qed tagħmlu hekk, eh? Qed ngħidilkom kieku nitilgħu l-Qorti, mhux jien nidher imma t-tifel għax it-tifel x'ta u mhux jien. Intkom ħsibtu li ppruvajt nagħmel xi ħaġa xi
xejn.
Stennew, stennew. Le, le, le, stenna naqra li. Le, Peter, stenna ftit jekk jogħġbok. Il-ġentlomerija titlob illi isir mod ieħor ix-xogħol. L-istorja issa jidher li twalet iżżejjed. Marco jiena rrid il-pittura lura u minn għandek irridha għax naf ċert li dan huwa xogħlok. Biss rrid nibqa' naħseb u nippreferi naħseb li din kienet ċajta, eh? U ejja mela aħna se nġildu fuq affarijiet żgħar bħal. Marija tix nieħdok sa Londra jien immorru San Sotbis bil-pittura dina legalment għadha tiegħi. Miki għaċċin tagħha.
Marko, jena l-iktar l-inkwetajt il għalix xsibt li inti għemmint li Tony seta għarabik. U le ma eh? tarax int kol sa titqarqu bija, ma tarax int ukoll. Marko, il-fattu li dik il-pittura. Naf, naf, naf.
Dik il-pittura ta' ġanni. Le, dik mish ta' ġanni. Naf, ta' Girolamo ġanni. Le, dik ta' Lino Sammut. Oh. Dik kopja li għamilt jena stess xi 40 sena ilu. Biż-żmien tgħarrqet u ġiet tidher qisha antika biss biss ma nafx kemm-il sena għamlet fil-kamra ta' fuq il-bejt għas-sħana tax-xemx. Le, le, dik mhijiex ta' Ġanni. Dik hija kopja li għamilt jien stess. Għamilt int stess.
Qed tifhem issa, Sur Newman? U nippreferi li nieħu l-pittura lura u kulħadd jirrotorna rfusu. Għaw titwila, prosit. Ma jien għandi d-dejn, u miegħek ukoll. Daqshekk tkellimna fuq dan is-suġġett, fimt? U nittama li nibqgħu ħbieb. Ġifieri rajn tagħmilta, prosit, eh? Żgur li tagħmilta. Naċċertak li jien għamilta kelma ta' ħabib sinċier. Mela iskom qed tixtru għalura. U qisu qatt ma ġara xejn. U jien nibqa' bid-dejn.
Issar nan, għax ma tbaqa' li xejn wara li ħallast il kulħadd bid-dejn li kelli. Tajjeb.
X'tajjeb tajjeb, m'għandix ċenteżmu. Isu xiri lura mill-ġdid, mhux hekk? Il-flus, Tony. Ma tbaqa' li xejn. Kollox sew.
Hawnhekk għandi t-22 lira li tajtni lura dawk li kont sliftek. Hawn Patrick, jiena nħallsek lura din l-għaxar liri tiegħek. Imma Patrick ħallas 90 lira. Inti għadt, xiri mill-ġdid. Fil-fatt, xiri mill-ġdid ta' kemm kienet tiswa l-pittura oriġinarjament, mhux hekk? U int, ara ma jfittillek xi darb'oħra, ikollok xi ħaġa li tiswa għaxar liri u tmur tbiħha disa' lira, għax dan huwa serq, qerq, fhimt? Imma jiena xtrajtha 90 lira. Le, Marko, mhux int xtrajta, imma Petri xtra.
Patrick, inti taċċetta xaliri għax Marija għaddiela l-ġeħ tara. U kif?
Marija vera ġenti kun minn Patrick. U jiena ħallast is-somma fenomenali ta' xarliri għal kopja ta' pittura li għamilt jiena stess

Idħol.
Aw, nan. Mm. Tajjeb, nan. Lil Marko poġġejtu fostu u biċċajt ukoll. U għalmenu ma weġġa' ħadd. Mhux hekk l-aqwa? Minn barra jien, Tony. Għaliex? Mela biex qatt ma stennejta minn għandek taf. Li rigal li għatik il-nannu tmur bijaw. Umbat biex taparsi s-sikket il-kuxjenza tijak tejt offri l-flus. Tom, Rigal li jtik in-nannu qatt m'għandek tbiegħu. Kollox sew, żbaljajt. Imma kemm nagħmel żbalji jien? Dak li jdejjaqni fik jien, li tagħmel ħafna żbalji. Ammess insiha insomma. Iss, grazzi, ninsiha. Imma tajba ta' nan. Veru kopja perfetta ta' Ġanni. Ah, le, le, fiż-żmien jiena l-kopji kont inġibhom kważi perfetti bħall-oriġinal, taf. Insomma, issa għajnejja ma tantx għandhom jaqlawni, u barra minn hekk jien għamilix artist bħal Marija u x. Nan, hmm.
jekk nibda nixtri jekk il-kotba fuq il-pittura antika. Taħseb jekk tagħti ħal pittura to? Proset, ma xarik kemm qed ittini pjaċir ħej. U inti tibda tpitter. Ovvjament nixilek iż-żaba u t-tila, però attualment tkun tila antika. Jaqaw.
Mhux idea tajba, inti tpitter u jnem bih.